Hmm me nua hmm eh Liriza asɛm a ɔde bae ɛka na me sister nte bi. Wakɔdi obi atɛm ma ɔba abɛboro a me na wobɛfrɛ me sɛ mmra mmɛkyere no? Me nua. Obi abɛyɛ na apaapaa n'ani so. Me nua, me nua, me nua. Wo wo nua ne wan? Sister, Wo yɛ me me. deɛ woyɛ me kora, wo woyɛ me kora, wobɛkyii me kunu.

Mpakyɛw umm me ne Elvis atena for five years.
Me deɛ ɛnyɛ me nwanwa because wa wo start bɛɛ fie akora bɛɛ two years na mo container na ntumi a ɛɛ bu bɔba umm me kasa sisi a me nyɛ ho three months na ɛnyɛ nyɛ nsɛn no kɔ ntina me me baayɛ deɛ ntina me baayɛ ne sɛ.

Ɛna ɛnɛ nkwadaa ma bɛ mu mu adeɛ saa. Sɛ wo maame te ase ɛnyɛ ma wɔn maame te ase a nkuo nyaa wo. Ɛma wo mma mma ni nkyina kɛseɛ mmienu fie. Yɛ kunu fie yɛ te awadeɛ papa bi aseɛ. Na abɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛna ɛnɛ yɛ ne sɛ nyam. Ɛna ɛnɛ na bi kyi wɔ te sɛ tɛtɛtɛtɛtɛ sɛ deɛ wogyina baabi ɛwɔ bɛsi bra. Gya bɛsɛ ɛka mɛ ne so te sɛ bɛ. Mepakyɛw
me ɛnyɛ ee na mo yɛ no. Ɛpene wa ɛtrickew me o but deɛ ɛwɔ mu nie mepakyɛw ka kyerɛ me sɛ. Sɛ nkurɔ bi na ɔde afa ne se so o sɛ ɛde adeɛ na ɔde abɛn ma ne se so o.
Wawu a ɔmma n'ani nka n'amena mu hwɛ. The reason ne sɛ ahyɛwɔ su ɛwɔ wo mu paa. Oh whatever.
Ɔte sɛ wo ɔde sɛ wo.

Ɔbotan ma fa spin bɛto yɛ abɔ sɛ na nnɛ yɛ bɛsɛ ne mene obi a ne bo na spin bɛte bɛbɔ ɔyɛ mu na nea mo nyɛ mu deɛ anka gye kyim ndua na ade bɛbɔ ɔyɛ mu wabɔ dam yeyeyeye sɛ wahunu yeye sɛ wahunu wobu kɔtɔ kwasia na ne nyame hwɛ wotɔ asase so woyɛ obi deɛ yɛ na ade yɛ wabɔ wo nyame na ahyia ka nyame na anye w'ani ato nyame na apew ho no mene no ara nyaw Agya wo ne panimu a wagyi me ti ɛyɛ ya baa bere wa te sɛ wo aberewa a watwintwam wo to wanyɛ me ka baako koraa wo ntumi mpie aberewa a me wo ne akwadaa ketewa ɛware asɛm aba Elvis ntwitwamafoɔ ntumi mfa ne biribi nto ne na ɛyi ne trasɛm Na da bi a wapagya ne bɛmma ato n'abati, na tokuro bi a wɔbɛ wuram, adeɛ bi a ɛhyɛ skɛti bi, ɔbɛkɔ akɔhwɛ ade korɔ, wakɔfa sukua no ma akwadaa wei, me ba maame po, Gladys ba a ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna ne akwadaa wei yɛ pɛ, na akwadaa wei abɛgya ha, aberewa, aberewa kedenkeden. Ka wo na wobɛhu nyansa. Me a me meyɛ akwadaa no, mahu nyansa sɛ asɛm no a ɛba no, ani yɛ ayɛ nyan. Yɛnyɛ baako na yɛ mmienu yɛnsɔre ntia akwadaa no a, hwɛ deɛ deɛ wei a woyɛ. Wo fɔɔ so ayɛ abaayewa nti da biara woatwiri w'anim, ɛnwi, colours. Me koraa meyɛ dan maani koraa no, menhyɛ colours a, nso yɛn na mesuro. Navis deɛ, n'ani yɛ den paa sɛ ɔtumi butu.

Wohu sɛ na ɔreka biribi sɛ nka yɛne kokoaa nkɔ ntɔkwaa ne adeade. Asɔ meka na wobɛtie me a, ka twa biribiara so. Me, Papa deɛ ho nhia, yɛn nyinaa papa baako. Kokoaa ne me maame.
Oh, yɛne wɔn nya ntɔkwa na ɛkɔ so wɔ fie a. Ɛho nhia. Ah, sista, wopɛ agorɔ o. Yɛn nyinaa ho nhia.
Ɛnsi da.
Me. Asɔ.

wura Elvis Edwei owu yɛ ɔha a ɛnyɛ bɔne biara. Ɛna ano yɛ ɔha se ya na bɛba wɔ fikyere fikyere apan bi asere wɔ bɛbi wesere wesere wɔ baa yɛ. Ɔbɛyɛ kura minim sɛ abɛbɛn na akɔ gyina tɛm na ɔbaa bɛbo no mese wɔ mɛbo no. Ɔse oo wei deɛ ɔbɛdi matɔ na ɛyɛ mo kunu no Elvis no me ne no nyem ɔ first name bɛɛkye bia wɔ nyem bia ɔnyem ɛhɔ koraa deɛ me nua wo nhwɛ hɔ ɛna me se
wo ne no nyem so ɔse ɛneɛ mo kunu no ɔne ma nyem na wasi fie bi wɔ mpankoro no ne fie na ɔsi wɔ mpankoro no no. Eh, akwadaa no a me ne no nyem no, magye m'adeɛ. Mesi saa fie no, magye memfa mma no nti ɔde me akɔ kɔɔto ma kɔɔto agye fie no ama me nti saa fie no wɔde akyɛ me. Na mmom no, mo kunu no pɛ sɛ ɔsan fa aseɛ no, ɔsan, ɔkaa ne sɛ mpo. Ɔse
wɔn akɔ kɔɔto, sɛ yɛne abɛsi te a, yɛnim sɛ ɔwɔ kɔɔto case, nti wɔn kɔɔ kɔɔto no, yɛagye fie no ama no, Na yɛgye maa no Elvis ne pɛ sɛ ɔsan fa aseɛ na ɔbɛgye but Elvis anyɛ lucky ɔno na awie biribiaa me fie na me di ne nsa ma ɔsesa papers no nti ɛmɛ ne nsi fie ɔna Elvis nsuo taa taa me me nsia no deɛ ɔno ara mɛhwɛ ne ba ɔde dan no ama rent. Nti asɛm no tɔfa nyinaa ne sɛ ɛɛ wakɔ twɛ mpena asi fie mua ɛde ama no sɛ wanyim nti ɔba abɛsi a ɔnyim ɔbɔ bɛlɛte. Na mepɛ sɛ mibisa wo sɛ, me nso me ne wo wɔ mma mmienu. Daakye biara no, sɛ wo nni hɔ anaa wotu kwan a, anaa biribi ni na wunni hɔ a, mepɛ akyɛ wo o, ahobrɛaseɛ mu a, me nso me ne me mma, yɛ fie anaa yɛ agyapadeɛ, ɛwɔ yi, ahobrɛaseɛ mu a. Ɔse, biribi ni ne sɛ me me nni hɔnom a,

Yɛ yɛ ɔho adeɛ hwan na tutu bo bɛ fie ɔno na nyɛ ɔpapa. Another one me bɔ me nsam ma wo na me wɔ kyɛ bi nso a me tu ma wo wo yɛ adeɛ o w'ani ate hey small girl na wowɔ adwene saa no wo bɛnya fie bɛ sɛn. Madam Pacho, me wura me pɛɛsi. Hey. Ɛna w'ani ate saa no? Ɛneɛ sɛ yɛn a yɛkɔ fifty deɛ yɛgyimi gyimi paa o. Ooh daabi ɛnte saa. Thirty na watumi awi so ɛ w'adwene no yɛm sɛ ɛyɛ ɛ ɛyɛ ɛ thousand gig na da wɔ wɔayi. Anyway ma me nkɔ straight. Ɔbaa fɛfɛ adwene bɛɛ paa na wotumi ɛde gye nneɛma wɔ every soɔ saa. because me ne me kunu atena ten years mu yi hmm adeɛ a mewɔ ne kaa yi watumi agye dan a wotumi de ma rent wasan atɔ kaa ma wo ɛna ɛna no koraa nso deɛ wosi wasan ayɛ deɛ wosi wasan abɛgye store wɔ adwuma ma wo wasan ma wo sika ah. Fifty thousand a wogye yɛ no ɛno akyi na ɔsan de saa one billion no kaa ho. Aane fifty thousand no ɔmaa me de gyee store dan. Ɔmaa de fifty no gyee store dan ɛna ɔmaa bɛ hundred. Ɔmaa me hundred thousand sɛ menfa nkɔfa nneɛma no hyɛ mu ma. Ɛka ho ayɛ sɛ one fifty thousand.

Ntsi more no a wɔkeka mu no na wo pushing no away. Me me deɛ ɔbaaeɛ no mantea mu da, mankasa antia no da, meda fam sɛ nsuo nwunu maa no. Enti deɛ ɔpɛ biara no na meyɛ ma no. Mo ne ne wo ne ne ko wɔ ha a na waba me hɔ na na ɔbɛgyegye ne ho na waba abɛfa ne peace of mind na ɔde asan aba fie. Enti with all this no mansesa amma no da.

Bɛfa ha bɛdidi, bɛdidi soro ne fam. Saa nkɔmmɔ no ne saa nneɛma no Jesus Christ. Oh yes. Sɛ mmaa awarefoɔ no, ɛwɔ sɛ yɛsua adeɛ. Woware anyɛ w'adwene sɛ woaware awie. Dabi da, ɛwɔ sɛ wosua adeɛ because me fie ankasa mu hyehye me. Me manhwɛ yɛ a, mɛkɔ empty hand. Um, well, me deɛ mehyɛ da ni much to say because onim wo sɛ woda kai kai kai kai. Ntsi sesei asɛm no kasa kɔ yɛ dzinn na so ɔbɔ mu ana? Mehu dza adwen biara bɛkyerɛ ntsi I don't know but dza mɛka nye sɛ wɔse onya abotar na atsena ho sa nna minnyim sɛ wo na ɔwaree wo kan mu sɛ baako no na ɔwaree no kan mu because the other day na ɔka kyerɛ me sɛ sɛ ɔnnyim a nka ɔtsenaa ne yere na ɔwaree no kan mu. Saa na Elvis kae. Ɔse onnim anka ɔtenaa ne yere dada a na ogyaa no no ho.
Ɔno koraa no ara na ɔse ne yere dada no, no so bonsam, onhuu bi da.
Mmarima.

Ɔhu, ɔma mo sika hyɛ adwuma no mu, na mo nso monhyɛ aseɛ sɛ mobɛbɔ mo bra. Ha, me ne no akasa bebree, na me deɛ mesusu sɛ wo nua asɔ me sɛ wayɛ aniammɔn ho nsɛm bi akyerɛ wo papa. Ada, Asɔ wayɛ me papa dɛn? Ɔ, wo papa no ankasa deɛ ɔnkaa hwee nkyerɛɛ me, nanso mehwɛ a, mede m'ani to fam dinn na mehwɛ a, Asɔ, ɛm sɛ wakasa basabasabasa akyerɛ wo papa. Na na asɔ na ayɛ da biribi a me mayɛ ne dɛn? Ɛna me yiyi koraa. Asɔ na ayɛ da biribi a me dɛn na mayɛ no? Ah! Ah! Ɛha me paa o. Ɛsan sɛ sɛ nyɛ mo nsa nsɛm yi wɔ fie ha a, ka me kɔ baabi a me te dadadadadada. Nanso nea ɛkɔ so fie yi no nti, me ntumi nkɔ. Enti me nkɔm aka fie. Sɛ wa sɛ wo ne da akasa ebia na wante ne yie anaa sɛ biribi wo ne no akasa na still na yɛntee ho hwee a me deɛ mɛ mepɛ sɛ me confronte no Na botere. me confronte no na mebisa no Botere, na ɔho. botere, na nea meka kyerɛ wo ara ne sɛ, wohu sɛ wo na woyɛ panin, enti nka hwɛ w'adwuma no so na yɛ. Wo ara wo tɔ so kɔ w'adwuma no so na yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a seesei a wugu so a wunyin no, ɛnkyɛ wo ne obi bɛbɛware wakɔ. Ɛforo na yi w'ani fi papa no so koraa na hwɛ so na yɛ w'adwuma no. Ɛno nso deɛ ɛbɛboa wo. Maame, I, so a ɛno deɛ ɛho hia? Ɛsɛ sɛ me confront no na mebisa no because seesei a mete hɔ a mete hɔ yi, Ɛno ara ne sɛ mete hɔ a menyɛ hwee. Adwuma no, sika kakra a ɔwɔ mu deɛ, but sɛ ɔma me sika kakra a, mɛtumi ayɛ adwuma no akɔ m'anim mmɔ o. Anaa mayɛ din no nti na mode me sekan dwa no anka no? Dabi, dabi, dabi, dabi, nyɛ saa. Na ɛha adwene pa ara. Deɛ ɛrekɔ so no, ɛha adwene. Ɛha adwene nso o. O deɛ, me, me a mɛ confront no, ne mabisa no, ne masan abisa no sɛ ebia saa so ayɛ no biribi a, me, me, mɛbisa no. Ɛnse a woyɛ dɛn nti, nka ase o.

Mɛkyerɛ no bosome korɔ a yɛdua aburoo wɔ mu, ahwɛ me na hwɛ me bio, hwɛ me na hwɛ me bio, na sɛ ɛsi bio a, wo ba no a n'apampam ayɛ sɛ twata yɛ no, dwuma a mɛdi no, W'ara na wobɛtumi adi no. dwuma, me, menim, ɔtwa me ba no to mmiɛnsa, wonim, mede m'ani to Elvis.

Ɛna ɔmfa ne nsa nka wo ba wei, na wo ba no kora atu ɔwɔ bi. Adoe to wei, watu ɔwɔ bi, na me ba no de ne nsa akɔtwa ne to. Yɛ a na me ne ne ne ne te Elvis, ne ne nsa nka ba no. Adoe to wei, wɔtwa na wɔako na wɔabo no, na wɔabo no na wonim na wonim, wo wo ne wo ba no nyinaa de wo nsa ka me ba asɔ asaa da no firi ase, kagya me to mu. Ɛdi ɔdɔ wusu odogbo mu olo wate. Ɔba bɛ sɛ wogyina hɔ kɔka ayipadeɛ mu kakra na ne da ayi pɛ. Meka me na na wo hu ma amansoro mu ti ɛsɛ sɛ wonim na wonim na da asɔ de ne nsa bɛka maame poku awo fia no aberɛntwiwa saa da no wo wode wo nsa bɛbɔ wo yam wode wo nsa bɛbɔ wo yam Deɛ mɛyɛ wo ba so no.
Woawie deɛ wobɛtumi aka yɛ no. Wogyina de wo nsa bɛbɔ yɛ no de sɛ wode pɛdi ayi kyerebere na ɛbɛbɔ me yam. Deɛ wobɛbɔ kua no wɔwɔ to. Ɛkura mpo na me ba asɔ de ne to. Ɛto emu wɔ ne bi. Ɛde na me ba asɔ de ne sɛ ɛbɔ nto. Obi adoe to wei sɛ adoe eku ɛto. Wɔde ne nsa bɛbɔ wo bi. Wonnim na wonnim na da wo ne wobɛbɔ pia no wode nsa bɛka me me ba no asɔ asɔ sika nsuo asɔ ba papa bi asɔ amani bɔ n'anim si ana yie ma wo sɛ ma wo ba ma me ɛda ne mu nsa bɛka saa me ba asɔ no meka kyerɛ wo metwu sɛ kiri kasa ka no bɛnum nyina mɛka mu kyerɛ wo na mapɛkyɛ w'anim akɔm na wayɛ sɛ obiara so ntumi nyam hwee

Paapa.
Didi mɛha me, mɛha me, m'ani abere, mɛ mɛha me. O, Paapa, me de tew so w'anim sɛ ɔne wo nkasa, na anka ma me sika na memfa nhyɛ me business yi mu. Nso asɛ woayi w'ani ama me, a, wohu me a, mekyia wo koraa a, wonyɛ so, na wo, o, Paapa, deɛ woyɛ nyɛ o. Didi,
ma wo sika fa hyɛ wo business, na maame no koraa daa sɛ na wo, wo maame no ankasa mpo no, a ɔyɛ leader no, ɔde mo rekɔba no. Wɔda ase nam so. Me hantan ama mo nyinaa agyapadeɛ ne wɔn a meyɛ ma mo nyinaa akyi no, memaa maame Fafe ne ne yere no sika wɔmfa nyɛ adwuma. Akyire no wɔbɛka kyerɛɛ me sɛ sika no ahye no, na menim sɛ wɔbɛka kyerɛ me sɛ ahye aka ten thousand anaa five thousand pɛ mpo. Enti wɔka kyerɛɛ me sɛ koraa ɛko koraa nka. Ɛnna me yere Didi, adwendwene da me so no, mfa wo deɛ no mɛka wo ho. Wɔn no kura gye na wo na me yere. Na me a mawo me mma deɛ menim sɛ me na mɛhwɛ nkwadaa no.
Papa wei nka me mpɛ kɛseɛ o ɔho kakra bi a mede mede hyɛ dwa no mu ama no akyerɛ kɛseɛ ɔho sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ daakye wo ni hɔ nom a mɛtumi aboa me nuanom nti. Gyegye me nyina me hɔ nkeka nkwasa sɛm fa nkyerɛ me sɛ ɔho tɛw a me me ho ntɛ me menim sɛ ɔbɛgyina yɛ paapa paapa ne na menim sɛ ɔbɛka nyansasɛm akyerɛ me sɛ daddy mahu sɛ ɛsɛ nansa yi wayɛ wo ho keka wɔ fam anaa w'ani ngye nti mesrɛ adɛdeɛ ɛnsi na ka me menka me haw fa nkyerɛ wo. Enti sɛ nhunu nsɛm kankan a wo maame mu di kyerɛ me no, me hu nyansa a ɔpɛ nnuan no, wo nhu nyansa nyansa no. Me gyina sɛ me bɛ sɛ me nya sika na me de yɛ adwuma na ɛɛ hɛ didi firi me kyɛn kɔ kan. Firi me didi move kan kan firi me kɔ.
Papa me oh wo maame nkasa mpo. Didi firi ha kɔ. Ɛ bɛ ɛyɛ mo kɛ ne nyinaa me gyina ha ma te. Wa ma ne five thousand sɛ ɔfa nyɛ adwuma.

Me a obiara nim sɛ mete w'aware ase no, me, woama me sɛn? Woama ɔyɔnkoɔ fifty thousand, woasan ahan dan ama no ama afei deɛ wode no abɛtena ha. Adwobi, mempɛ haw. Woayɛ adeɛ. Hɛ, Sonko nsuo, firi ha kɔ na woampa yɛ angu ha. Ɛwɔ scent. Sonko nsuo wɔ scent paa, memia wo a, wopae a wobɛte. Firi ha kɔ na wone me kunuba nni nkɔmmɔ. Didi, wo deɛ kɔ, mɛdwene ho.
Kɔ.

Anyway nyɛ no tina bae mawie aduane no metwi tɔ ɛtɔ yɛ okay ma wo yɛnkɔ didi. Me ni ahotɔ na madidi. Me fie nnoi na madidi. Mo firi sɛ ɛti menim sɛ ɔbɛn kora mayɛ di megyina no nka wo nim deɛ no nya sɛ meka biribi papa ɛfiri kɔ ma se sa ɛnyɛ deɛ nyɛ no.

Mene w'anum kuraba ma ebi peta ho afa nsa piapia so w'anum. Woff me me ba agudeɛ se fam ɛmmoa asɛm ɛmfra anum asɛm se me sɛm kɛkɛ ɛho asɛm kɛkɛ wo bɛ bo me me ba ɛnɛ bonsam nkyɛm akasa efie asampa yɛ na ɛdwa efie wura wɔatu akra mo bɛtu yɛnoa ne sɛn na ame Yɛnoaa no sɛn na amen sɛn yɛsi totoo no aha yɛtotoi anaa yɛkyee deɛ yɛbɛyɛ ose ose meyɛ dɛn titi
meka meseɛ moanhwɛ me at na titi wɔ ha titi wɔ ha ɛnna titi hwɛ ma yɛbo. Yɛse yɛ a mɛ mu bi. Titi ba titi wɔ hɔ waka hɔ. Wodo nsa abɛka me ba. Wohu sɛ kwadu a yɛaka so. Wohu sɛ atade tuntum na wɔm no. Atade wɔn tuntum deɛ yɛ nsisi apɔapɔ no. Wohu sɛ mpɔtɔ yi wɔ tuntum a akrake a ɛbɛpae. Wo mu bɛko me ba kasa ho sɛ wo baabi ayɛ wo ya na wano ɛyɛ ɔmo ma so o na wano mɛ ti ne nufu baako afiri hɔ wo nufuo na ade pɛ mɛ ma na abo atɔli wa wo ho sa wo nwi.
Mo mma yɛ mo ho te sɛ mo mmu adeɛ nti adeɛ a asɔ de yɛ pokuya yi ɛyɛ didi ɛyɛ mo ayɛ mo ho sɛ nneɛma ka ne nyina bie ne wɛkɔ ɔma som. Na sɛ ɔase po kua no, wo nso wo ne no nkasa. Na no yɛ yɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛ ɔmma nnipa nnya ne n'asomdwoe. Na ɛyɛ ade a me, ɛnna na na mewɔ ha sɛ anka sɛnea mɛsi asɔ ne mu pa ara ma asɔ avɛm no no, ɛno ara koraa mede me ho bɛgye mu. Woayɛ adeɛ. Na no gyegyegyegyegyegyegyɛ.
Woayɛ adeɛ paa. Na ayɛ sɛ afotuo a metu mu no deɛ, biara nni hɔ a mote. Sɛ woayɛ tie na po kua no. Sɛ mote a, mo papa na mopɛ ne wuo. Ɔnwu, ɔnwu.
Ae, wopɛ sɛ wo papa ɔnwu? Nea moyɛ wɔ fidua mu, wopɛ sɛ mo papa no ɔnwu? Ɔnwu da. Na meka kyerɛ wo ɛnnɛ, din de meka asɛm no ɛnwura w'asom, sɛ wo papa gye Seth sim a, ɛhɔ na wobɛhu abusuasanten. Ɔwɔ abusua o, anaa ɛyɛ mo sɛ me ne no pɛ? Ɛyɛ mo sɛ me ne no pɛ, woahu? Sɛ ɔgye sim, nea moyɛ wɔ fie ha nyinaa ara mɛbɔ abusuafoɔ amaneɛ. Nea moyɛ wɔ fie ha nyinaa mɛbɔ abusuafoɔ amaneɛ. Didi, mɛbɔ abusuafo amanneɛ ama mo. Posters a yɛbɛkora mu din kura mu pii. Senesɛ nti. Sɛsɛ nti. Sutan suban no a moda no adi fie ha no, mɛka ne nyinaa akyerɛ abusuafoɔ no. Pokuya no na ɛne no nkasa. Na sɛ wei deɛ wampira kɛse, wei yɛ mu nketewa koraa. Ɛɛ Didi. Oo, wei deɛ asɔ de ne ho kyerɛ no. Yoo, enti Didi, nti wonnwen mpo sɛ sɛ mogye akwadaa yi mopo no di tim, polisifoɔ bɛtumi abɛkye mo? Monim sɛ sɛ adeɛ reba yɛn amanneɛ a, Hwan na obetwitwa agye wo? Nneɛma a ɛkɔ so fi ha yi, hwan na anka obedi w'akyi? Didi, monhwɛ no yiye o, na anka meka asɛm kyerɛ mo a, meka asɛm kyerɛ mo a, na ɛsɛ sɛ ɛfa ha na epue ha. Me, mebere gu kwa wɔ fie ha, ɛna mesi ha na meguan. Mebere gu kwa. Monkɔ so na monko. Na papa no di tim deɛ a, mubehu abusua no. Kukua, wofa ha o, di ha yi, woyɛ sɛ wowura kitchen, tɔɔse ma kɔ tom. Ɛno deɛ, wonkasa nkyerɛ no.

Hwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ fie ha no. Medwene ho a, na asɛ abɛdwene me ankasa me ho. Medwene ho a, Nyame na anɛ. Na asɛm no asɛ abɛbutu me ara me so. Ɛdeɛ na ɛbɛsi sɛ me, me mma, ntɔkwa bɛtumi asi fie te sɛ ahɔhoɔ na abɛto ahyɛ me mma so. Abrɛamo mmienu na ɛwɔ fie ha na wɔatumi atena ase.

Wo mma ne maame na wɔnnya baabi nsa na wobɛma no atena ha. Ɛnnɛ deɛ, woahu sɛ asɛm baeɛ a wo bo fu yɛ, ɛnnɛ deɛ woavoice out, wo mma mmienu, wo yere mo mmienu, woayɛ adeɛ, mo ne adwuma, sɛ nti na yɛda anadwo, at times mɛte m'ani na wonnim a, wokɔ he? Na ɛkɔm de me. Mekɔhwɛɛ fridge mu kɔpɛɛ drink, mekɔ wɔmee bled ɛna me deɛ wabrɛ a small fridge ɛsi dɛm o. Ɛnyɛ korɛ nti na mɛfrɛ wo o, ɛnyɛ me nti na mefrɛ wo. Wonyane wane nso da, deɛ waka no wontumi nane no, mede stamp asi so. Awuraa. Ɛnnɛ mahu sɛ sɛi Awuraa. wo yere mmienu no.
Awuraa. Ɛna adeɛ nyinaa tena fie ha. Awuraa. Ɛnyɛ me biaa a mekyi wei, meyɛ dua. Na wote wo hɔ firi.
Meyɛ dua. Meyɛ dua, ayɛ a na wɔba me hɔ wu. Wɔba me hɔ papa, da bia wo hunu bia me hɔ na wɔba. Wɔba, nyɛ bia me twe yi, meyɛ broni ba, meyɛ dua. Wonyɛ toy, meyɛ toy, meyɛ toy, wo na ayɛ toy, wo, wo, wodi wo sɛ, eti wo nkoa na wɔne wo da. Enti asɛm asi fie. Da bia wɔne me da. Da bia wɔne me da.
Adwuma.
Hey. Meka sɛ wofi me.
Asɛm a si fie na ɛtumi ka sɛ wofi me.
Wokyerɛ m kɔɔyɛ, magye m'adeɛ. Wɔsɛ ɔbɔ obie, wɔsɛ ɔbɔ obie, magye m'adeɛ. Asɛm a si fie a mɛma ni abere. A wotumi afra m sɛ nneɛma a ɛkɔ soɔ me mma no ntam no ɛhu. Mo ngu kwan bɛfa so a mobɛtim no, hwɛ deɛ wɔbɛgya no ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ kɔyɛ dɛn? Ɛna ɛsii sɛ moteɛ wɔ adeɛ sɛ mokanka ka mopere gyina motwe kora nwa no, na ka menim na ka ɔbaa deɛ wotwe kora a, ka wonim sɛ wopere agyapade no ase de ama wo ba, ka wonhwɛ ma mo mma mako ntɔkwa. Yei a moyɛ berɛ bɛ nyinaa no, ɛba no a bɛwo yɛ y'agyapadeɛ wɔ me ne wo ntam no, ɛdeɛ na nkuraa no bɛtumi atete wɔn? Tete wɔn bɛ na motete wɔn?

yɛbɛhwɛ papa ebi a meba meba ka nyo da tie deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ mo ne sɛ ɛyɛ ahotɔ ɛna mehwehwɛ mo abrabɔ deɛ onyankopɔn me na m'ani sɔ moma mentena sa menwene me ho mehia peace mempɛ gidigidi bia wɔ fie ha moma tuo nkɔtwe baabi atwene
na mo ne nkora ne nkasa ne mfa ahotɔ mmra ɔdɔ manhole no ayɛ ma

Elvis, Me nkɔmmɔ a Awuraa ne me diiɛ no, Awuraa ha no na ɛfa ha tɔɔ fam, hwɛ na ɛda atɛkyɛ mu a ɛrehuruhuru no. Ɛnkyerɛ sɛ asɛm no mamfa anyɛ hwee. Me, me mma asɔ me pira me ba maame Pokuya, me ba baako pɛ, me mu bi ka no. Elvis, Mempene nnɛ na mempene nkyena. Wobɛpene by force. Yɛbɛhwɛ. Agudeɛ ni, meka nokorɛ akyerɛ wo. Ɛnyɛ sɛ mayɛ nkaa no, sɛ mensa me firi fa mmoa a, polis, polis station wɔ hɔ.

Ma menka nokwasɛm mfa nkyerɛ wo nnɛ. Because me ho asɔ pɛ me hu na ne me bu afu ɛfiri sɛ me ba bi piraeɛ no gye sɛ gye sɛ deɛ wafiri fie a m'ani bɔ ne so a na biribi ahyehyɛ me bo gye sɛ ɛnna mpo anka me hwie ase de agu ne so yes. Deɛ wo yɛ no hwɛ no yie na sɛ musuo ka wo Na akora no ho tete ma ɛbɛforo. Me deɛ me ba no ɔnyɛ nipa. Twa no nya fo.
Akyɛrɛ deɛ ɛbɛsi bɛsi wo pɛ koraa fa akum abɔ me me mpira aso a m'akoma ntɔ me yam. Abɛnkwa nhyehyeɛ na ɛya mɛhwie abɛnkwa yi agu no so da kwan bi a mɛsi sɛ mɛdi ne dɛm me mɛdi ne dɛm. Wada. Kwame, me fa, me hwi ase de mu ni so ana. Nko fa pala zo me. Na bi so, de hwe de ai. Nti wa dwe so papa asem kan ni ti. Wo pira me ba ma bukuya. Me.

Ɔpɛ na ɔde ne dɔ ka baako no. Enti woma na nka deɛ wɔsa mɛtu baako a nka nka na dɛm akɔsi da. Akuma gyagyagyagyɛ nka deɛ woka no. Nka deɛ woka no. Ne maame pɛ no ɔhyɛ nyame anim atu ayi ɔno ara ne ba ɛne kunu wɔn na wɔn sɛ mene wɔtaa wia na ne kunu so ɛ ɛyɛ mma wɔtu n'ani baako firi wɔn yɛnkɔfa no ma no wɔtu baako aka yɛnyi ne nɛ nyi ne kyena.

Deɛ ɛkɔ so no no, me me ne Adwo bi kasaeɛ, ɛka deɛ asi bi akyerɛ no sɛ ɔretwa no, ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔmfa nkyɛ. Sɛ ɛyɛ yaw na ɔde kan ba, sista ɛyɛ yaw, sista mpakyɛ ma a, wɔde memfa nkyɛ, memfa nkyɛ, akoa fa nkyɛ, wɔde mahwie Onyankopɔn anim. Akoa no yɛ me ba nti ɛyɛ me ba. Sɛ kura mpo na wɔ maame retwe kura a, akoa no deɛ ɔyɛ me me de hyɛ mu, ɔyɛ maame nyina. Wɔde mahwie Nyankopɔn anim, apae akora no ani a. Sista, Bepɔw no mu fɛ deɛ, me ne yɛn yere na enyi bɛkyerɛ no da. Wohu sɛ aban no ara firi sɛ, aban no ara firi sɛ, ɛsɛ apata so apa n'ani, nti obeyi no a, ɔne aban no ara sɛ. Mmom sɛ aban no ɛsɛ me, mekɔ sɛ mekɔkasa, mekɔka kyerɛ mu sɛ, yei ne deɛ, adwo bi, wɔbɛda mu, mekɔ me sisi a, mesɔ adwo bi. Ɔyɛ wo yere o. Me deɛ megya asɛm no, Me da bi aban sɛ aban fi so a ɛbɛkyɛ no a ɔmfa nkyɛ no. Eyi ne nnɛ yɛ ne kyerɛ. Sɛ aban no fi so a ɔmfa nkyɛ no a, deɛ ɔpɛ no ɔnyɛ. Berɛ a ɔdoma wie. Sɛ wɔtumi ahwɛ ɔno a ne ba anim na me ne wo akasa wɔ pɛ mu bɛsia na sɛ still now adwo biara nte aseɛ na watumi aboa koraa na apa n'ani deɛ a. Ɔnte n'ani.

Adwi bi. Papa.
Adwi bi. Papa.
Maka ne sɛ. Sere.
Ɔnso asoɔden. Ɔnso asoɔden. Papa ɛnyɛ mea o. Ɛnyɛ mea na wonte m'ase. Wonte m'ase. Ɔno ne ba no dii kan piraa me me ba no. Opiraa Pokuya maa sɛ Pokuya nua me nko ara nka ɛka n'ani. Enti sɛ manyɛ no bi a nka me kra me kra akɔsoa. Ka ne ho ntɔ ne da. Ɔno ne dii kan piraa me ba nti papa mpakyɛw nyɛ me mfomso nti ɛwɔ sɛ me nso mepira ne ba no bi. Ɛnyɛ me a. Sɛ ɔnim kosua. Sɛ ɔnim kosua. Papa menim kosua. Sɛ ɔnim sɛ yɛde bi fra aburokyire ba. Mpakyɛw a.
Anaa wonim. Menim.
Ɔse yɛtumi de kosua firi aburokyire bɛdu Ghana ɛmmɔ. Nanso mede hyɛ wo nsam sɛ si ano anso mu yɛ ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛbɔ.
Aboterɛ ɛwie nkonimdie.

Ɛna akɔ wie he fa? Mpakyɛw, kɔ dɛm ama ade akye. Ɔda mu. Sɛ ɔkɔɛ na hɔ yɛ kama a? Ɛhɔ bɔɔ yie. Mantumi anna. Ɛna ɔsaa bae wo kunu se sɛn? Elvis se ogyaa me. Asɛm no nka menni fɔ. Papa wonte m'ase. Ɛno na ɛyɛ me yaw. Ayiwa asoɔden.
Asoɔden. Maka nsɛm bebree akyerɛ wo sɛ wiase nna hɔ kwa. Ɛɛ, hwan na yɛfrɛ no ɔbaa papa? Ɔbaa papa ne deɛ ɔde ntoma bɔ ne mu hu deɛ etwa sɛ ɔyɛ. Hwɛ w'akyi. hwɛ abusua a ofiri mu, dua no abusua no a ofiri mu no, nipa sɛ na etumi te aware ase. Ɛnɛ wo ba hwɛ ɔn ka a wode abesia. Nti wanya wei nyinaa ne ɛkasa na wontie a, ɛvis gye ka na wobɛkɔ bɛkɔ akɔda abusuadan no mu bi.

Asoɔden. Mpakyɛw wo deɛ privacy kyɛw ma me wai papa privacy kyɛw ma me ɛnyɛ mmea akoma akokoa sɛ ɛni me wura ba nti nyɛ deɛ me pɛ me sɛ nka mɛ pira kora but na yɛ waka no saa mate
ɛne wo kunu nkɔ kasa wo kunu kasa ɔde akyɛw a wo se me hia no fa no brɛ me. na mehu deɛ mɛyɛ asoɔden papa nyɛ me asoɔden papa me sɔ deɛ pa me sɔ mo na prophesy kyerɛ ɔma mo wae because wa papa sɛ ɔpa so na sɛ ɛma mmienu ku ɔbaatan na sɛ baako apira baako a ɔde kɔbɔɔ no no dadi tie dadi mpakyɛ otie akorafoɔ deɛ ɔmo ntumi ntena fie ma ɛnɛ mɔden ghana yɛmfa akorafoɔ ntena fie Wobɛ ba baako bɛ wobɛ ba me fɛfu. Nano ne sɔre si.
Adɛn na wo papa wɔ hɔ? Wo mɛ ka nkyerɛ me sɛ sei na ɛteɛ. Dadi mɛ ka nkyerɛ wo, mɛ ka nkyerɛ wo sɛ Elvis de ma ra ne yere nɛ ne ne mma bɛ tena fie hɔ nom. Ɛna ɔka kyerɛ me sɛ me nka m'akoma nto me yam na biribiara bɛ yɛ fa. M'akoma no me ka to me yam a na asan asɔre. Ɛnyɛ me a. Yɛ din.
Kɔpa wo kunu kyɛw. Ɔgye to mu a, bra.
Ɔbaa, wonim, adwo bi. Daddy asɛm no, ɔde nenam asɔfoɔ so gu mu. Ɛrepa kyɛw sɛ yɛnsan mmɛware no, ɔde nenam asɔfo so. Ɛyɛ adwo bi. Na asɛm no nwa so o, deɛ ɔte wei. Elvis na ɛka kyerɛɛ me, mesrɛ wo o, mmisa no. Elvis na ɛkaa asɛm no siesie. Ɔde nenam asɔfo so.

Bible se yɛ saa deɛ ɛnyɛ ɛneɛ me ne me bra bɛkasa. Oh dabi dabi dabi dabi sɛ wo ne mmaa mmienu te na wo bɛ tie baako asɛm na wabɛka kyerɛ baako oh dabi Elvis anyɛ ne yie saa deɛ a me ne me bra bɛkasa ɛnyɛ koraa dabi oh dabi.

Na makyerɛ no sɛdeɛ ne mmaa mmienu ware ɛnyɛ. Akumaa woyɛ sɛ na ɔyɛ mmahu baabi a wogyina. Oh me deɛ. Ah ɛyɛ akumaa hwɛ biribi o na ayɛ mmahu deɛ wogyina o. Dɔ ɛyɛ yɛn nyɛ baabi a ware.
Ares papa ayɛ adeɛ wayɛ adeɛ wayɛ adeɛ adwumi no asoɔden asoɔden asoɔden
hmm. Deɛ akɔ yie ara ne sɛ akwadaa no a ɔgye ne paa no wu. Dɔkta se yɛntumi nhwɛ no agye sɛ yɛkɔ South Africa. Wow!
Na ɛno koraa no yɛntumi nyɛ n'ani no yie gye sɛ yɛde ɔkra deɛ no hyɛ hɔ.
Ɛna wo nso wodwen sɛ wopɛ sɛ wogyae biribi. Ɛna papa me suro cos ɔbɛtumi de aba me yam so. Ɛna maa papa dwo bi ayɛ me. Ɛdɔɔso but me bɛka a me ba a wohu sɛ me tumi nkasa dodo papa bɛka nsɛm dɛdɛɛdɛ papa dwo bi deɛ papa ɛmmoa me ɛmmoa me. Nka no saa. Me kukukuku na ɔyɛɛ nyina no afei na n'ani asan ayɛ dɛn aba ne ho so ɛɛ kakra a mɛka ne sɛ wodeɛ ma akoma no nkɔ fam. Asɛm biara nni hɔ a ɛnyɛ nnipa na ɛreka. Nanso abɛpue m'anom yi deɛ, sunsum ne honam mu yɛbɛhu kwan a ɛbɛfa so. Me ba no, n'asoɔden. Deɛ nti a meka sɛ n'asoɔden ne sɛ, nsɛm bebree a me ne no aka nyinaa, Ellis, ɛfa baabi nyɛ ɔno a. Woahu sɛ, me ne wo dii nkɔmmɔ sɛ efie no a ɔfiri mu no, Ɔbaa bi a obetumi aware yɛ ne yɛyi, nanso deɛ ɛpɛ ne sɛ ɔbɛsan asan ne ti aba fie. Papa me nto ano o. Wei deɛ no papa yɛ ɔno a se wo bɔ mpaeɛ si no kwan ɛna menim nnoɔma mmienu mmiɛnsa a wayɛ no wɔ n'abusua no mu a ne nyinaa no ɛmmaa bi mu nti mmerɛ a adeɛ no bɛfiri hɔ deɛ ɛma me kura wohu sɛ ɔka wohyɛɛ sɛ nkɔm no to ɔba deɛ ɛma m'ani gyeɛ ne sɛ pro firi sɛ meba ha se program bi a ɛbɛbɛbie yi bi a wokae firi hɔ nti ɔno deɛ ne deɛ ɛyɛ suban ankasa. Elvis.
Okye ne tum ɛsɔvo ɛɛ problem no.
Papa asɔ ɔbaa yɛ kora still na deɛ ɔyɛ no nti awadeɛ na ɛntumi. Na na ɔn sɛ me di nkan ɛbɔ waba so sɛ wayɛ adeɛ tu na ɛyɛ sɛ wo dwane bɛtoa me na wo papa me bɛ mu bi na yɛ hu yie na yɛ de yie no yɛ dɛn ɛto yie na ɔn sɛ kurafoɔ mmienu tena fie a saa na ɛba. Nti sɛ woayɛ ready sɛ wobɛwale mmienu deɛ a, ɛsɛ sɛ wohwɛ plot baako akyiri kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛde asomdwoe bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Ɔn sɛ ɔbaeɛ a ɔde su ba sɛ ɔsɛ wagyaa no Monday a ɛda yɛn anim yi, ɔnsesa ne nnoɔma nkɔ. Ɔn sɛ ɔredwane abɛtoa. Ɛduru deɛ ɛden, ɔsan adwane aba abɛtoa. Ɛɛ, kakra a mɛka ne sɛ, wo deɛ ma akoma no nkɔ fam. Asɛm biara nni hɔ a ɛnyɛ nnipa na ɛreka. Nanso abɛpue m'anom yi deɛ, sunsum ne honam mu, yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so. Ɛɛ, gye sɛ moayɛ ready sɛ mode akwadaa no bɛkɔ akɔ akɔyɛ n'anim. Pastor Siano na mɛdwene ho bisa, kɔ yɛ sikasɛm. Wotie Loctite kasɛm no a, sikasɛm wɔ mu. Enti ɛno nti na wahyɛ no sɛ Monday ɔnsesa ne nneɛma no.
Elvis, ɛɛ, me nso mepɛ sɛ ohu sɛ biribi wɔ wiase. Ɔpapa, me nso so nsɛm hunu so. Deɛ me nso, deɛ mepɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ, sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ akora no operation ne deɛ a, ne kaa no a wotɔ maa no no, yɛbɛgye kaa no atɔn na ɔde asopɔto. Na agyaesɛm no deɛ, mesrɛ wo, kɔdwene ho. Agyaesɛm no deɛ, mepɛ sɛ yɛde ne kaa no na wode sɔpɔto akwadaa no na ɔfa fam kakra na ɔhu sɛ kukukuku ne n'awieeɛ ni. Nti wo deɛ mesrɛ wo, ntwe m'ano nwɔ fam, kɔdwene ho. Mema wo one week na bɛka asɛm a ɛyɛ dɛ kyerɛ me,
papa. Meda ase. Mɛkɔ akɔdwene deɛ ɛbɛsi biara sɛ ɛba sɛ mɛsan aware no ma Pat ne tiri bio nso. Nyame nti biribiara bɛyɛ yie. Awurade Nyankopɔn nka wo sunsum mu ne honam mu afa mu. Baabi a mmoa firi biara Awurade ma no mbra na biribiara nyɛ yie wɔ Yesu din mu. Amen. Nyame nka wo ho nso. Meda ase.

Nyame yɛ adom akyerɛ wo paa car no bɛ fa kɔ nti obi bi ɔpɛ no a start nɛ yi ɛfɛ kini bɛ bɛ fa kɔ tɔ ɛnsi ok sɛ ɔbɛ tɔn meme car no ɛnɛ no ma da ana ɛnsi nɛ nɛ ɛnsi wɔ kyena wo tɔn meme car wɔ bɛ yi fuo wa dwene yɛ sɛ mɛ timi ɛtra hɔ sɛ tɔn car no anomaa bi ne ne suo ɔsesɛ yɛ ɛhwɛ oo hwɛ sɛ wa nyɛ di wɔ bɛ bi atena wo

M'ani abere paa. Ɛtoa m'ani abere sɛ monyɛ deɛ moyɛ no a mentwe ma mo. M'ani na abere no because baabi ɛsɛ mu me ba no life akɔdu no. No, baabi a me ba life akɔdu no ano ayɛ den. Mese sɛ wonim a meka kyerɛ wo. sms ma me kɛtɛtɔ obi bi da kɛn ma kɔ yi firi mu ɛnyɛ saa mɛtɔ ne nka ne nyinaa ok mami ka asɛm kyerɛ o yɛbɛ tɔ bɛyifu ye enyo o ebɛyɛ o sɛ pa asɛm yɛ twe amɛtwe ma mami ka sa sɛ pa asɛm mi mɛtwe ama watɔn mi ka na ka mi ni

Enti bebrebe a me ne wo aka yi nyinaa biabiabiaa nni hɔ a berɛ a woatie ama me still a worepam adwo bi berɛ a.
Mister, wofii sɛ ɔbɛware no abɛtumi aware no why? Na ade no akɔtena wo fie. Me me deɛ mese mennya awadeɛ no bi. Asɛm bebrebe a meka kyerɛɛ wo fa adwo bi ho yi berɛ a. Emu biara nni hɔ a wofa maa me bere a enti makasa kasa kasa no. Still a wugyina so gyaa adwo bi bra. Adɛn na bra woyɛ saa? Ah bra, enti asɛm kakraa bi wei, woantumi ammea anka asɛm kakraa bi wei, wugyina so agyae adwo bi bra. Ɛrepam adwo bi afi fie a, sɛ ɔsesa ne nneɛma mfi fie a bra.

Eto ofiri fie ankɔ, onini nneɛma nkɔ. Bra, gya bra bra asɛm no, yabɔ. Atamfo mo hyire, Elvis. Wo na wagyaa me, me ngyae wo. Na kae wo sɛ yɛnam baanu sum afidie a yɛnam baanu na ɛhwɛ. Saa pɛpɛɛpɛ, mesuro deɛ ɔbɛka. Ɛna faako a yɛkyekyere aboa no, ɛhɔ na ɛhɔ ara na yɛsane ba. Wei deɛ ɔsaneeɛ no ansane yie, asɔ wo kɔn. Enti sɛ woyere mu gidigidi deɛ w'anim nyinaa bɛhaaha because ɛyere wo kɔn. Hɛ!